Ekku darb'oħra ġewwa Soulcast illum propju ħa nitkellmu fuq il-benefiċċju tal-volontarjat. Illum magħna għandna lil Glenn. Glenn, sirt nafu tru l-volontarjat jiena u jispirani ħafna bħalma jispirawni ħafna nies oħrajn il għaliex L-imħabba, il-paċi, d-dedikazzjoni li hu jitkellem dwarha meta jitkellem fuq il-volontarjat hija xi ħaġa kontaġġuża kif tajda bil-Malti. Kontaġġuża.
Contagious bl-Ingliż, eżatt. Glenn, tajdinna naqra xi ħaġa żgħira fuqek l-ewwel? Mela, Glenn Buġeja għandha 55 sena. Single fil-ħajja tiegħi. Dak naħseb. Alright, alright. Eh, biex hemmhekk ikunu jafu n-nies pereżempju dak li jkun jgħidlek u volontarjat imur naħdem mill-ewwel, eh? Emmin jaħdem u jagħmel volontarjat. Emmin waqaf jaħdem biex jagħmel il-volontarjat u emmin jagħmel il-volontarjat biex fħajtu jimxi l qudiem u jfittex bl-eżatt x'jixtieq minn ħajtu. Inti propju lilek x'ispirak biex tagħmel il-volontarjat? Eh? Mela kif spiċċajt ġol-volontarjat jien stess, kważi kważi mhux se ngħid li ma nafx, all right, naf li bdejt minn meta kont abbati ġewwa l-parroċċa ta' Santa Luċija, mbagħad kont ħafna anke impenjat fl-organizzazzjoni tal-Knisja dak iż-żmien. Ħaġa ġġib il-oħra ehm, illum qegħdin hawnhekk biex niftehmu. Ehm, Jiena naħseb il-volontarjat meta tmiss miegħu hija xi ħaġa kif qed inti kontaġġuża, kontaġġuża anke għalik illi speċi meta darba tagħti mill-ħin tiegħek, mit-talenti tiegħek u tara li qed tagħmel lil dak li jkun ferħan, qed tgħinu fil-ħajja tiegħu, qed tagħmillu l-ħajja tiegħu aktar sempliċi, Apparti li tieħu inti ferm aktar lura milli tkun qed tagħti, u dan mhuwiex cliché biex niftehmu, allura inti anke tibqa' tħossok tajjeb, tħossok tajjeb illi inti qed tagħmel xi ħaġa biex persuna oħra li forsi in bracket hija inqas ixxurtjata, m'għandhiex mezzi, m'għandhiex, qiegħda tħossha aħjar. Ekku, ekku.
U semmejt xi ħaġa inti. Tieħu iktar milli tagħti fil-volontarjat. Eh? Forsi għall-ewwel eh, dawk li b'xi mod jew ieħor jekk hux student jew nkella xi ħadd li jażelu li jintaq mal-volontarjat, eh, għall-ewwel ma jifhimx eh, għax forsi għall-ewwel jiġu assenjati roles għalih jew tasks u forsi ma jkunux dak li jixtiequ bniedem, imma fil-verità Meta wieħed jikkommetti ruħu fil-volontarjat, x'jibda jirċievi eżattament lura? X'tajjeb illi ngħidu għadin ukoll għax b'hekk aħna nibqgħu ndefsu jdejna fil-volontarjat għax aħna nħobbu nieħdu lura wkoll. Jiena tfakkarni sempliċiment daħqa ta' bniedem kif nidħol ġewwa aħna mill-volontarjat. Min-naħa tiegħek? Eh, naħseb illi huwa fatt illi meta tmur u tagħti l-ħin tiegħek, inti tieħu ferm aktar lura. Paċi, kuntentizza, sal-bieraħ stess, jiġifieri kont ma' grupp ta' żgħażagħ, ġew żewġ LSEs li għandhom bżonn jagħmlu a number of hours bħala parti mill-kors tagħhom, jiġifieri dawn ma tantx jafu fuq l-għaqda, ġew ġast qisu to tick the box biex speċi jkunu qed jagħtu l-ħinijiet tagħhom bħala volontarjat, imma jispiċċaw jgħidulek isma' aħna nistgħu nerġgħu niġu nhar l-erba' għaliex tant kienet għalihom esperjenza pożittiva eh, illi ehm, ħossu li għandhom jerġgħu jiġu. U hemmhekk Not to tiġi tick- Not to tick the l-kontaġġiżità.
box imma biex anka ikomplu jesperjenzaw din il-ħaġa li wieħed jagħti. Hekk hu, darba kelli l-unur li niltaqa' ma' raġel li kien daqsxejn mitluf, dan ir-raġel f'ħajtu kellu kollox u ma kienx jaf x'jaqbad jagħmel b'ċertu riżorsi li kellu, ma kienx jaf jaqbad jgħid isma' ħa mmur ngħin jew ħa nagħmel hekk jew ħa nagħmel hekk. U dan ir-raġel proprju ħeġġiġtu biex jidħol fil-volontarjat, għadu fil-volontarjat sal-ġurnata tal-lum, Illum il-ġurnata biddel ħajtu dan ir-raġel qed jgħix letteralment raġel fqir li għandu jaqsamhom ma' ħaddieħor. Meta ċertu nies ikunu trabbew forsi f'bubble u ma jkunux missew mal-faqar, mal-uġigħ, ma' diżabiltajiet forsi, ma' xi ċerti kundizzjonijiet, u dejjem ikunu segregated, protetti mir-realtajiet soċjali li aħna ngħixu fihom, Dawn in-nies jekk ma jkollhomx opportunità li jintaqgħu ma' dak li aħna ngħixu, eh, il-biċċa kbira jkunu ġaġmenti. Il għaliex hu stess kien qalli kemm kont niġġudika, ja ħasra u għal xejn kont niġġudika. Ġieli rajt dawn il-bidliet fin-nies illi jidħlu ibsin fil-volontarjat u mbagħad jibdew iħollu bil-mod. Ehm, ġieli kelli anke esperjenzi li pereżempju xi ħadd jippuxxja xi ħadd biex jidħol fil-volontarjat, ikun ebit speċi irid joqgħod lura jew reluctant, però once illi jagħmilha din il-ħaġa ehm, jibda jagħmilha kontinwament anke mingħajr pereżempju dik il-persuna li tkun ġabitu ehm, f'dak il-grupp jew f'dik l-għaqda biex niftehmu. Eħe, dinha nara. U ħaġa li naħseb il-volonterjat anke ehm, itik u li taraf illi ehm, l-affarijiet materjali mhumiex ehm, essenzjali fil-ħajja tiegħek, speċjalment meta tara l-bżonnijiet tan-nies ta' hemm barra. Speċi tgħid għalfejn għandi jkolli ħa nivvinta għaxar qomos meta jien naf b'erba' nista' ninqeda, is-sitta l-oħra nista' naqbad u nagħtihom jiena biex niftehmu. Jiġifieri dawn anke inti tibda tirrealizza li speċi anke l-ġid materjali mhuwiex ġid illi għandna kna takkumulaħ imma ġid li għandek taqsmu. Eżatt, eżatt, eżatt.
U propju kif qed titkellem fuq il-materjal niftakar ukoll min jaf kemm il-darba ikollna xi telefonata għax kif jafu ukoll is-segwaċi u għamlu l-mistoqsijiet tagħkom by the way neħdu pjaċir naraw l-mistoqsijiet tagħkom għax ġieli jgħiduli fejn nista' nagħmel volontarjat jiena. Ngħidu jiena dejjem inħamba u ngħidilkom fejn tistgħu ibqgħu segwu tkunu tafu fejn tagħmlu volontarjat. Imma going way back Waqt il-ħin ta' volontarjat tiegħi wkoll, min jaf kemm-il darba nirċievu xi telefonata u tgħidilna isma', unfortunately, my mother have passed away, jew il-papà m'għadux magħna, jew xi membru tal-familja, u għandi l-belongings kollha ta' din il-persuna. Jiġifieri meta inti semmejt il-ġid u l-materjal, irridu niftakru wkoll li aħna m'aħniex għall-eterni. U l-materjal kollu li għandna, jekk m'aħniex ħa nkunu kawti u nieħdu ħsieb x'ħa nħallu warajna, fil-verità, Ħadd ma ħa jagħmel xejn iktar ħlief jew iżommu minħabba rikordju jew inkella jċemplu xi entitajiet bħalma aħna mmissu magħhom u daw jgħidulhom isma' l-belonging s tan-nanna jew tal-mami kollha ħa jiġu għandkom x'se tagħmlu bihom x'isir minnhom dawn l-affarijiet għall-aħħars ma jkunux il-volontiera. Ekku, kif taf inti ank inti qiegħda naħseb anke parti minn dan il-chat group li għandha anke djakonija, hemm id-djakonija għandha ehm, chat group ehm, fejn ehm, numru ta' persuni jaqsmu dak li jasal għandhom biex jingħata lil ħaddieħor. Jien naf illum waslet kamra tas-sodda, intellgħuha fuq dan iċ-chat group biex niftehmu u min ikollu bżonna ikellem il dak il-persuna li jkun tellaha. Ġifiri, hemm ħafna li hemm barra qiegħed isir, forsi in-nies anka ma jafux dwaru dan, però eħe, hemm ħafna li qiegħed isir jew qed jipprova jsir biex niftehmu biex anke ngħinu lil dawk l-aktar bżonjużi. Ekku.
Sal-bieraħ stess fuq dan li għadu kemm qed isemma' Glenn, ara kemm hu sabiħ il-volontarjat, mela persuna li kien ħaqqha post, ingħatat post però l-post kien vojt. Grazzi għal din iċ-ċett ta' djakonija, Xi ħmistax ilu ġiet ixxerjata kċina. Ilbieraħ din il-kċina telgħet. Bħalissa erġajna qegħdin insibu, appell mill-ewwel hawnhekk, volontiera biex jgħinuna narmaw il-kċina. Jiġifieri tgħiduli għalxiex din il-persuna ma tħallasx, saħħa nagħtilha l-kċina b'xejn? Inti kif tista' tħallas jekk forsi għandek kundizzjonijiet jew tfal u bil-benefiċċju. X'se tagħmel biex tħallas biex teħi l-lekċina tagħmel xahar bla ikel u mbagħad jew xahrejn bla ikel? Jiġifieri qabel ma niġġudikaw irridu naħsbu ħafna ħafna. Fuq l-istess kuntest, in-nies li jiġu biex jagħmlu volontarjat, pereżempju ejja ngħid għax din intaqa' ħafna jiena, ħafna intaqa' magħha. Jiena avukata, pereżempju, naħseb persuna partikolari, insellmilha ħafna minn hawnhekk, Avolja xi kultant tinġara daqsxejn żgħira, issalli naqra. Imma ma nixtieqx nagħmel xogħol ta' avukata, tgħidli. Tgħidli jien littiralment irrid xi ħaġa differenti u nifhmuhom. Għala, Glenn, jgħidulna hekk, eh? Ovvjament għaliex ikunu jridu jbiddlu anke huma stess, jagħmlu xi ħaġa differenti mir-rutina tagħhom u jekk hu persuna avukata li l-ħin kollu qiegħda ġo uffiċċju tisma' l-problemi tan-nies u tipprova ssolvi fil-, linja tagħha l-problemi tan-nies, dik il-persuna tkun tixtieq jien naf tmur tqassam l-ikel milli tisma' l-problemi tan-nies with regards il-qorti eċċetera. Eħe, allura eħe, dinha nifhimha jiena ħafna drabi illi jekk inti tkun eh, taħdem f'linja A, il-volontarjat tagħmlu f'linja B. Nifhemha ħafna. U mbagħad hawn min anka joffri s-servizzi tiegħu, pereżempju accountants jew anka avukati ehm, illi ehm, joffru s-servizzi tagħhom lil NGOs biex jgħinu l-service users tal-NGOs, iva, ukoll. Hawn minn kollox. Però eħe, nifhimha li wara ġurnata jew wara ġimgħa sħiħa taħdem f'kamp eh, A li t- tkun titbiddel u tagħmel xi ħaġa f'kamp differenti. U allura jisuk dak kollu li qed tgħid int għandek ġabra ta' volontiera, inti wieħed minnhom volontiera, u ġejjin minn areas differenti għax kif qed tispjega sewwa inti dawn il-volontiera għalkemm uħud minnkom għandkom rwoli differenti, Mal-istand għandkom roli oħrajn. Jiena kelli l-pjaċir li nesperjenza l-stand, ħa jgħidilna iktar Glenn fuq għall-istand, u insellem minn hawnhekk mingħajr ma nsemmi ismijiet liż-żgħażagħ kollha x'jaħrabli xi isem u naqla' xi ċinkwe. Dawn huma żgħażagħ b'abiltajiet differenti, ngħid b'abiltajiet differenti għax lili ġagħluni nħossni waħda minnhom, jiena persuna kkunsidrata b'diżabilità, però inħoss li aħna għandna abiltajiet differenti. Ħa nħalli f'idejk, Glenn. Stand. Stand, is-sehem tagħna għall-avvanz tan-nies b'diżabilità, bil-Malti, u Striving Towards Ability Not Disability, bl-Ingliż, hija għaqda, NGO, li ilha ffurmata 31 sena. Jiena kelli x-xorti li mmiss magħha dawn l-aħħar sena u nofs sentej. Hemm grupp ta' żgħażagħ b'abiltajiet, kif qed tgħid inti, differenti, jew diżabilità biex niftehmu, inlaqgħuhom kull nhar ta' Erbgħa dawn iż-żgħażagħ bejn il-ħamsa u s-sebgħa u meta niltaqgħu nippruvaw norganizzawlhom attivitajiet differenti minn ġimgħa għall-oħra. Daqqa tisjid, daqqa pittura, daqqa sal-bieraħ pereżempju għamilna l-craft tal-Father's Day. Hemm grupp ta' żgħażagħ Sabiħ ħafna, għandna bħalissa qisu 25 żagħżugħ, ehm, għaliex żdidna ftit dan l-aħħar, hemm grupp ta' helpers fenominali illi ġimgħa wara ġimgħa ehm, jiġu u jagħtu il-ħin tagħhom. Ehm, hemm dawn huma helpers illi jew ma ma għandhomx tfal b'diżabilità, ġifieri mhux għax qegħdin hemm helpers biex għax it-tfal tagħhom jibbenefikaw, le anzi, jiġifieri hemm ħafna minnhom li m'għandhomx tfal b'diżabilità però jiġu u jagħtu l-ħin tagħhom, il-ġenituri taż-żgħażagħ involuti wkoll, hemm min hu involut fil-kumitat, hemm min hu involut f'affarijiet oħra, hemm armonija sabiħa, eħe. Xelta vasta li jiena kelli ċ-ċans nesperjenza u nikkunsidraha bħala waħda mill-attivitajiet l-iktar li nħobb meta jkolli ċans, il għaliex l-environment tant kemm huwa safe. Sigur, m'hemmx element ta' ħażen, avolja huma żgħażagħ u uħud minnhom qed isiru adulti wkoll, l-imħabba li jersqu biha lejk hija xi ħaġa strawdinarja. Ġifieri jekk hawn min għadu ma esperjenzax u forsi meta tisimgħu l-kelma diżabilità, ħa nkellem il-kelma tipika diżabilità, taqtgħu qalbkom, Iċċallinġjaw lilkom nifiskom fuq din il-perspective il għaliex nemmen illi t-tjubija li hemm fin-nies illi għaddew minn ċertu affarijiet diffiċli, speċjalment diżabilità, meta tara l-nies ta' madwarek jimxu iktar pass maġġer iktar minnek u inti dejjem taqta' lura, mingħajr ma jafu daw in-nies ikunu żviluppaw qalb ikbar enormi għall-imħabba u l-paċi. Għax qed ngħidlek id-daħq, il-ferħ, l-innoċenza. Ekku. il-bot mid-dinja ta' kuljum, jisa eh? Babil. Inestu ehm, għal dawk istatej, satej u nofs tlieta li nkunu magħhom, inestu kompletament eh, il-problemi tiegħek personali, ehm, il-problemi ta' mbarra, ehm, iva, verament. U xtara li mbagħad b'din l-Unjoni kollha x'di fl-aħħar mill-aħħar hija komunità. This is community building. Daw iż-żgħażagħ bis-saħħa tagħkom għada wara għada ħa jkunu qegħdin jiżviluppaw skills differenti bħalma intom qegħdin tiżviluppaw skills madwarhom u probably b'din il-mistoqsija ħa nsaqsik ehm, xi skills taħseb eh, illi inti u l-volontiera qegħdin tiżviluppaw waqt li qegħdin tagħmlu dan ix-xogħol. U ż-żgħażagħ, eh, xi skills qegħdin jiżviluppaw ukoll. Eh? Jiena naħseb li l-ikbar skill hija inklużjoni. Forsi xi ħadd hemm barra jgħidli inklużjoni mhijiex skill, imma naħseb li taċċetta li tembrejsja ehm, dan din id-diżabilità ta' dawn iż-żgħażagħ hija skill kbira li tkun taf tagħmilha magħhom, kif għandek taġixxi magħhom, li jekk hemm bżonn Twarrab ftit mill-grupp, taqbad wieħed minnhom u tieħdu ftit għalih biex speċi għaliex forsi hemm l-istorbi u qed idejqu jew hemm ħafna nies. Dawn huma kollha skills illi wieħed jakkwista waqt li jkun on the ground biex niftehmu, waqt li jkun qed jagħmilha ma' dawn iż-żgħażagħ ġimgħa wara ġimgħa.
U f'dan il-grupp, Daħlet inna mistoqsija. Kemm qegħdin f'din l-għaqda? U x'jisimha l-NGO reġgħu qalulna? Mela, l-NGO jisimha Stand, is-sehem tagħna għall-avvanz tan-nies b'diżabilità u bl-Ingliż Striving Towards Ability Not Disability, ilha mwaqqfa 31 sena u għandna bħalissa madwar 25 żagħżugħ u żagħżugħa Aħna, għalkemm l-etajiet ivarjaw minn 22 u jibqgħu tilgħin sa 52, xorta nsejħulhom iż-żgħażagħ tagħna, jiġifieri anke għal dawk li għandhom 50s nirreferu għalihom bħala ż-żgħażagħ għaliex huma żgħażagħ By heart. by heart u anke iżommu lilna żgħażagħ biex niftehmu, ħa ngħid hekk. Hekk hu, U biex nenfasizzaw tikka żgħira naqra iktar fuqha din, għax naf, dan ħa ikun qed nixxerjah postijiet partikolari u nixtieq li anke intom tixxerjawh dan il-podcast. Ir-raġuni għalfejn nixtiqkom tixxerjawh hi għaliex m'hemmx għalfejn ikollok persuna b'diżabilità f'ħajtek biex tersaq lejn nies b'diżabilitajiet. L-ewwel nett niftakru li Ma nafux x'hemm wara l-kantuniera lesta lina. Jiġifieri l-ħajja tagħna tinbidlilna mil-lejl għan-nhar. Ekku. Jekk aħna għandna element ta' ġudizzju ġo fina, irridu naraw kif ħa nisfidaw, għaliex din id-dinja hija ta' kulħadd u l-inklużjoni hija importanti l-ewwel u qabel kollox. U proprju kif nitkellem, qed nitkellem fuq l-inklużjoni, ħa nsaqsik dil-mistoqsija. Kif tgħin is-soċjetà NGO bħal mandkom intkom, ġifiri apparti l-volontiera u il-membri, sewa, kif għettejna aktar l-soċieta in a nutshell hekk, x'għex messaġġ qed iwasslu qisu, x'inhu l-iktar messaġġ li rridu nwasslu llum lin-nies? Qiegħda tgħin għaliex qiegħda tagħti spazju lil dawn iż-żgħażagħ li jimirħu fit-talenti tagħhom għaliex jekk qed ingħamlu arti, pereżempju bħalissa aħna qegħdin nippreparaw biex intellgħu esibizzjoni tal-arti minn dawn iż-żgħażagħ għal Dar tal-Providenza, jiġifieri NGO li qiegħda taħdem għal NGO oħra. U dan ħa nkunu qegħdin nagħmluh anke fix-xhur li ġejjin, nista' nħabbar hawnhekk waqt il-Maratona tal-Volleyball pereżempju ħa nkunu qegħdin nagħtu s-sehem tagħna b'esibizzjoni tal-arti waqt din il-maratona u anke se jkun hemm iż-żgħażagħ tagħna ipinġu dakinhar stess biex niftehmu waqt il-maratona f'ċertu ħinijiet. Jiġifieri dawn huma opportunitajiet li aħna qegħdin nagħtu kontinwament liż-żgħażagħ tagħna. U lis-soċjetà.
U kellha diffikultà ħafna taċċetta t-tifel tagħha li twieled bid-Down Syndrome. Damet ħafna biex aċċettatu 'l dan it-tifel, pero' kif bdiet tara illi hemm għaqdiet bħal tagħkom, għax ġieli tara f'xi postijiet jew għaqdiet differenti qegħdin jagħmlu xi attivita', bdiet tirrealizza li mhiex waħedha bħala omm. Imma peress illi ma kellhiex fil-familja 'l ħadd, kien l-ewwel Down Syndrome fil-familja ma kienx hemm fil-ġenerazzjoni tagħhom, di ħasdha, ħasadha. U tant kemm ħasadha li żammitu 'l bogħod mis-soċjeta', għalkemm kienet ittih kollox, kienet qed tgħajja. Dawn il-gruppi wkoll jgħinu biex anke l-ġenituri jsibu s-sapport neċessarju biex ikampaw fil-ħajja ta' kuljum. Jiġifieri anke l-fatt li jiġu hemmhekk nhar ta' Erbgħa, jagħmlu sagħtej, tliet sigħat flimkien, il-ġenituri jitkellmu bejniethom, jisimgħu 'l xulxin, jaqsmu d-dbatijiet tagħhom, jaqsmu l-ferħ tagħhom, ukoll hija għajnuna għall-ġenituri. Minn żmien għall-ieħor aħna nġibulhom anke xi speakers biex ikellmuhom fuq il-problemi li jistgħu jintaqgħu magħhom, fuq sitwazzjonijiet li jistgħu jintaqgħu magħhom, fuq xi liġi li tkun għaddejja li tkun tikkonċerna lilhom. Jiġifieri l-għaqda anka tipprovdi dan is-servizz anka għal ġenituri. U aħna nippruvaw anka li f'dawk is-satej li ż-żgħażagħ ikunu meta nintaqgħu, iż-żgħażagħ ikunu biss mal-helpers biex anka nagħtu ħin ta' mistrieħ in brackets lil ġenituri wkoll biex niftehmu, ġifieri ehm, jieħdu Impatt tef qawwi fuq flimkien. is-soċjetà. Eh? Impatt qawwi fuq is-soċjetà. Jiena naħseb li huwa impatt qawwi iva. Aħna nib- ehm, nkunu nixtiequ li l-ġenituri waslu li żgħażagħ jibqgħu hemmhekk jistennewhom, joqogħdu jieħdu naqra te, jitkellmu bejniethom, għandhom il-kamra tagħhom fejn joqogħdu u jaqsmu ehm, il-ferħ u t-tbatijiet tagħhom bejniethom biex niftehmu. Xi ħadd saqsini, Glenn, jekk għandix taqsam mad-Dar tal-Providenza. Le, as such m'għandhiex taqsam mad-Dar tal-Providenza, però bħalma d-Dar tal-Providenza tissapportja żgħażagħ b'diżabilità jew b'abiltajiet differenti, anke l-istand tissapportja żgħażagħ b'diżabilitajiet differenti u b'abiltajiet differenti. Però billi anke naħdmu fis-sens qisna mal-istess grupp ta' żgħażagħ biex niftehmu, mhumiex l-istess imma bħalhom biex niftehmu, aħna ħassejna li anke bħala NGO għandna nissapportjaw id-Dar ta' Providenza fix-xogħol denju u siewi li qiegħda tagħmel. U b'hekk aħna ħa nagħmlu din l-assipazzjoni għal Dar tal-Providenza u mhux għalina bħala NGO. Proset, proset.
U għalkemm Stand hija NGO għaliha u inti tagħmel proprju l-volontarjat fiha, tajjeb li l-udjenza hemm barra wkoll jifhmu li l-volontarjat huwa mifrux. Mifrux b'mod bil-mod naturali tiegħu li l-bniedem verament ikollu bżonn biex kemm jista' jkun jimxi f'ħajtu. Ilgħaliex dan jgħidulek hawn ċertu nies jiena m'għandix għalfejn inkun qiegħed f'xi entità biex nagħmel il-volontarjat. Vera, vera. Għax jekk jiena nsellem minn hawnhekk in-nistaħal ta' rxien nistgħer li nisma' u l-għajnuna li jagħtu lil xulxin, kemm finanzjarja, kemm fiżikali, hemm dak huwa wkoll volontarjat. Imma min forsi jkun jixtieq xi ħaġa naqra iktar strutturata, naqra iktar li ġimgħa wara ġimgħa taf li f'dak il-ħin se tmur f'dak il-post, dan is-sense of commitment, joħloq a stabilized routine and mental health. Li lilna li nkunu qegħdin nagħmlu l-volontarjat, għalkemm forsi jkollna x-xogħol tagħna, d-dinja tagħna, imma naħseb li wara xahar, wara xahrejn, waħdek tibda tirrealizza li dan is-sense of commitment qisu dak li qed jiġi mitlub minnek f'din id-dinja biex inti tagħti lura u hemmhekk mingħajr ma taf il-mental health tagħna tittejjeb il għaliex aħna nkunu looking forward u ħaddieħor ikun looking forward għalina wkoll. Tara esperjenzi ta' xi volontiera illi litteralment rajthom fil-bidu tal-volontarjat tagħhom u llum il-ġurnata kemm ittejbu huma bħala skills, bħala mental health, bħala element ta' il-volontiera per se. Dik hija fatt
bla dubju biex niftehmu, illi inti meta tagħmilha magħhom takkwista, takkwista mhux affarijiet materjali, takkwista dawn l-iskills, takkwista l-paċi, takkwista l-hena, serħan tal-moħħ, Ehm, dawn huma. Ekku, ekku, jisu joħroġ karattru, Glenn, jerġa' joħroġ il-karattru tagħna għax insossuna in a safe space. Eh? Qabel ma nagħlqu ħankunu qegħdin nagħlqu dal-waqt, eh? sem fehmkom ukoll li fil-volontarjat eh? m'hemmx biss din l-opportunità, hemm firxa. Tistgħu sibu mal-annimali, ma' żwiemel, jien kullum kien nagħmel il-volontarjat. Iżda wkoll riċentament qed niskopri volontarjat illi ma jfissirx illi ħankunu direttament ma' xi organizzazzjoni imma wkoll grupp ta' ħbieb waħedkom tistgħu tagħmlu ikla u dik l-ikla li ħa tkunu qegħdin tiklu minnha forsi għamiltu xi sfilata, xi logħob ġej is-sajf issa ġbartu ammont ta' flus u ersaqtu lej lej xi entità bħal Stand pereżempju jew tieħu għalija jekk ma nsemmix Ġovann Antida jew Fondazzjoni Ġan Antit fejn naħdem jiena wkoll jew tafu intom li nħobb nagħmel volontarjat kullimkien. Eżatt, għażlu intom u għajdu ara. Konna grupp ta' żgħażagħ dakinhar minflok badna vizzju ħażin u morna forsi jiena naf żgħażagħ li għandhom passat ta' droga, passat ta' coke, passat ta' li ħankun qegħdin nitkellmu fuqhom dawn l-qudiem. Eh? Tfajna l-kuġini ma' xulxin, għadna nilabu l-karti flok morna l-kazino, ġbarna somma flus, alright, u ħaniġu ntu għalilkom. Unfqu ilhom u ħalluna narawhom igawdu l-daw iż-żgħażagħ. Ara kemm tistgħu tkunu kreattivi fil-volontarjat. Eh? Jiena nirringrazzja Glenn. Grazzi eh? lilek tal-opportunità.
Min qalbi, nerġa' nsellem iż-żaza minn taħħa anke inti qed tissellmilhom waħda x'jaqbdu miegħek. Daħ ngħidilhom biex jaqbdu miegħek. Nirringrazzjak minn kull minn qed jieħu ħsiebna biex inkunu qegħdin hawnhekk, inkluż lil ħoj li semma naqaleħnu llum ukoll vera. Saħħa u ħankunu qegħdin nitfawlkom iktar informazzjoni fuq stand. See you.